tunah hian bel khai kan kal zo a saw tap a kan pan leh mek a ni a kawng hi kacha road kacha road kan tih ang chi kha nia he tunah hian tih hian thlahna kawng hi a nuam teh chiam lo a amarawhchu tha lai a nia hmuh lai ai ngawt chu an tlan thei phian a hei hian kawng awm dan ni saw a kawng a lang raih mai nui sawh nawk nawk mai a kawng hi hei hian sawta pa a hun kan va hmang leh lawk dawn a ni aw ti hian sawta pa kan thleng ta a e khua kan lut chiah a tlat ve deuh ngar ngar a ni kawng hi chu an nei eng nge pcc flooring atana it awm khawp mai a a kawng laih hrim hrim a grade hrim hrim hi chuan concrete hi a tha tihian a khua an lut mek a ni takin a khaw chhung tak tak ah hian e hei khi chu Aghanuddin centre a nih khi hei. tlang zel teh ang sawm leh bawi thin a rangva inchung a va tam ve umm hei chu hei kan lut a ni.

inchung a awm vak lo mau rap mau mau eng nge mau hnah chi te chu a awm nual a ni han chiang zawk in tah heng lai vel hi kan in nghahna tur ni awm tak a ni hei min hruaitu motor ding tlat mai a khawthleng hi a nuam khawp mai. tin hei thing leh mau in a hual vel a tin hei khawthleng tlang dung a ni a hei heng mau ui te hei mau ih thing thluah tur an lo tah hian an an lo dah a ni hei eehh a va nuam ve ta raw umm umm.

Aw tunah hian sawtapa kan chhuahsan leh dawn mek a ni. In leh lo hi ka rin aiin a lo tha daih mai a, rangva inchung deuh hlir a lo nia. Heng kan luhna lamah khan kan let leh a, tunah hian chhun dar sawm pahnih a ri tawh a. tukthluan kan la ei lo a mualthuam kan pan anga mualthuamah tukthluan kan ei anga chumi zawha bung hunah waste bung hunah kan phei dawn a ni hian an kawng hi eh china kan rawn sawi tawh ang khan an kawng hi PCC flooring lo nia eh sikul en an tih ni sikul kan han en leh lawk ang e tunah hian school building kan han en zual thuak dawn a a chhe lutuk an tia school building hi naupang ho in lehkha sikul an lo kal a lehkha an lo zir a hei naupang ho in lehkha an zir a nih hi naupang thla kan lo la thuak thawk aw e hei school building saw lai chu da pan hmang a an va hmel tha hlawm ve an fel hle mai um chuan helai hian school building tha lo hi an lo sawi a hengte pawh hi a lo tlu sawm fek tawh a ni zirtirtu chu sawi loh. Zirtirtu pawh kan nei lo, Covid hnu atang khan sikul kan kal tawh lo an ti a. Hei hi school building a nia.

Amah suma sak ngei Amah suma sak ngei Aww Khawai thlak ve deuh nia Amah sumina sak maw Aww Amah sumina sa a rawn awm chila zirtirtu in Aww Tunah chuan sikul a chhiat tawh avangin tih ngaihna awm si lo a Awm si lo a A sikul ber hi hian a peih lo san ni maw zirtirtu Aww Umm A ni chu A ni leh sikul hi sa tha dawn ta ula hmun dang rem deuh a awm lo mi tiang tlang tlang ni lo ah hian. Hmun zawl hei tual zawl pawh awm ngei na awm hleinem naupang tan in in fiam na tur pawh awm hleinem. Umm chute hmun rem deuh a aia hmun rem deuh te pawh sak that hetah chuan sak that chi ni tawh lo hrim hrim a nih hi. Hei naupang tana hlauhawm lutuk. Chumi e biak in ken chiah kan tlang ah khan ai chawl a la awm khawp tak in a tlang la awm. Hei hian an khua khan e khua chung lam atang kan han thlir a. An sikul building chhiat lutuk avang hian min entir an duh sia kan han en a. Hian hei hi sawtah pa khua a ni.

khi a chung zawng zawng pawh a chhe vek hrih a a chhung hi file hlui eng khi a chung te awm heu huang mai khian file hlui te pawh hei han lehkha hlui te pawh an la dah a heng din hmun a nia tichuan a chhung hi luh theih lo ni maw. E hei luh thei dawn hi e helai room chauh kha nia helai room hi lut chin ang aw ngawlh aw hei primary sikul um um upgraded by government of mizoram on thirteen march ami two thousand five ani hi ssm ami district A ni a, tah hian lut chhin ila. Aw, hei hi school building a nia a, ran in ni awm tak a ni. A tlu lek lek tawh a nih hi, hei hi. Chuan tuna sikul kal mek ho khu, naupang ho khu eng nge? Umm, private a lam, DVC. E, private maw?

School ran heng lah chuan hmeichhe ta pa naupang hi in i khualo vek dawn a kan ti a maw. Aw aw a ngai anih hi hei school in nei hlei nem. Kan ram chu ni sau teh le kawng uah dipia hret a ni kha nia maw. Khawti lampang hi meter. A tlang zawl tuk a helai hi naupang in aw lei zawl loh chuan maw an hmun dang a ngai lei zawl pawn hei helai hi ko pang a nia fencing fencing a that loh chuan naupang kawngah khuan an tla hlum mai ang tih hlawm alawm feet sawmhnih feet sawmthum vel daih a sang a nia umm aw. Drum an lai hek chau chau deuh a maw a min belh bawk a nih kha umm chu a hotu sikul hotu te rawn en chuan helai hi helai atang hian Laizawl se la maw a hmun atang hian an Laizawl dan a thiam vek dawn a sikul kha sawtah a hnung atangin a tual zual a awm thei a insak dan Laizawl dawn an tih a ni sawi a maw sir SDO a sawi dan chuan san DEO

Helai hi Blue Baptist Church Primary aw ani chu a chu tikhan aw kan han kan han Chhau ang kha kan hmu tawh alawm a vedo te pawn hei kan la maw inah minister te nen pawh kan lo sawi ho leh ang emaw changtu minister te nen thil a kawm mai ang aw le ale tikha saw tapa chu kan tlawh zo a hei tiang kan let leh mek a mual thuam kan pan dawn a ni tihian hei saw tapa road chu ni a pcc flooring a ni lo a metal a ni. lo a furah chuan ka la har la a la harsa hret dawn a ni ti zawng kha ni teh ase.